Хәерле кич, кадерле телевизор караучылар һәм тамашачылар. Менә сез минем инде күршеләрем буласыз, ягъни э, соседи урысча әйткәндә име. Э, сез там, э, безнең кунакларыбызга үзегезнең сорауларыгызны биреп барырсыз. Без бик зур спонсорларыбыз бар. Әйтик, безнең э, Чаллыдан КАМАЗны яндырып качтылар фирмасы бик зур акча күчерде. Әйе. Казанның Талап тайдык фирмасы бик зур бүләкләр бирде. Инде үзебезнең Түбән Каманың име, шулай ук Урлап качтык фирмасы шактый зур бүләкләр бирде һәм менә безнең бүгенге тапшыруыбыз эфирга, ягъни сәхнәгә чыкты. Минем гаиләм тапшыруы булгач инде мин кунаклар чакырдым. Алар башта миңа хатлар яздылар. Менә хәзер сезгә шуларның берничәсе белән таныштырып китәм. Иң беренче миңа бик нык ошады хаты. язылышып, ундүрт мәртәбә официаль рәвештә аерылышкан Рустикны кул чабып чакырыйк студиябезгә. Исәнмесез! Исәнмесез! Исәнмесез! Исәнмесез! Рәхмәт, рәхмәт! Менә Рустик туган кил әле монда минем җаныма. Менә, җаный, мин дә ир кеше бит инде, син дә ир кеше. Менә хатыңа укыдым да, мин бик сине жәлләдем, кызгандым. Ну бит инде җаный. 14 мәртәбә язылышып, 14 мәртәбә аерылышып, паспорт пычратканчы, болай гына мыштым гына булмыйдыр имы? Җоок! Сез нәрсә, иптәш комиссаров? Мин гомер буе чистникчы булдым. Язылыштым, бар, әйме? Әйе. Язылыштым, аерылыштым, чәй берлә димә, мин честный булдым гомерем. Менә рәхмәт, менә шуны сөйләрсең, җаны, утырып тор. Бөтенесе безнеке, сайлап алып китеп. Жара, жара, жара, утырып торыгыз, әй, утырып торыгыз. Менә бит, менә шушындый беренче безнең трагик язмышлы кунагыбыз, инде тагын да трагиграк язмышлы, Кавказдан килгән Мутаян Гыйлемхан Иосифович! Рәхим итегез, рәхим итегез! Исәнмесез! Исән-имин генә килеп җиттегезме? Аллага шөкер, Аллага шөкер. Ой, анда аталар диләр, атмадылармы? Тимәде. Рәхмәт. Менә монда утырыгыз, әйе. Менә мин сезнең хатыгызны алып укыдым да, шулай сезне бик кызгандым. Сезнең чыннан да алты хатыныгыз үлдемени? Ә, нормально үлделәр барысы да. Болай ис китмәй. Табам. Менә бит, ундүрт тапкыр аерылышкан, алты тапкыр өйләнеп, алты хатыны да үлгән, бүгенге көндә ике буйдак, кадерле туганнар. Менә сезнең каршыгызда берсеннән-берсе чибәр ике буйдак. Инде менә шушы ике трагик язмышлы ике иргә примир өчен дип әйтик инде, әйе, Аларга менә күрсәтергә, аларга киңәш, үгет-насыйхатлар бирерләр дип, мин, имеш, шәһәребездә 55 ел бергә гомер иткән Шәрифулла абзый белән Бибинур абыстайны чакырдым. Рәхим итегез, кул чагып каршылыйк. Менә бит, менә, нинди гүзәл, матур пар. Рәхим итегез, әйдә, узыгыз, уз, уз, уз. Узыгыз, утырыгыз, әйе, узыгыз, утырыгыз. Менә бит, менә. Исән сау гына килеп җиттегезме? Үзегез ни хәлдә? Шулай, әйбәт, рәхмәт килүегезгә, чакырганга. Бер күрүдә гашык булу передачасымы? Каябыз бит аңа түгел, без теге Пуля чудес Якуп малай янына ук киләбез инде. Якуп малае күрше студиядә, сез Минем гаиләм дигән яңа тапшыруга килдегез.

Үгет-нәсыйхәтләрегезне, киңәшләрегезне бирерсез. Бирәбез, испит биргәч, ничә бирмәссең. Әйе, әйе, әйе, әйе. Матур гына утырыгыз шушылай. Менә минем беренче сорауны, Рустәм, сиңа бирәсем килә инде. Аһа, тыңлыйм. Ничек килеп чыкты ул синең ундүрт тапкыр өйләнешү, ә? Бер дә башка сыймый бит бу. Сыя нишләп сыйбасын? Әйбәт килеп чыкты ул. Тың менә ахыргысын сөйлим әле, яшен. Ага. Ансын туйлап, бик матурлап. Бер авылга килеп чык. Шул кай менә сразу бухгалтерия кергән. Анда бер яшь кыз утыр. Аның шиберлекләрен күрсәгез. Иптәш комиссар, сезнең агач кашык күргәнегез бармы? Бар. Менә шул кашыкка саласың да йотасың. Моне. Шундый шибәр инде ул, понимаешь? Ну, миңа ошады инде бу. Мин бит бити малай. Сразу күзне кыссам, хатын-кыз миңа карый. Понимаете? Күзне кысканым, бу да миңа күзне кысты. Матур, битсен. Матур ие, матур. Миңа кияүгә чыгасыңмы дим. Чыгам ди. Мәйтәм, мин сине алам. Ну өйләнештек. Ну быел, иптәш комиссар, туйлап өйләнештем. Ашап. Ашап, туйлап, туй ясадым зурлап. Ага. Авылда 160 кеше име, барсы килде туйга. Ага. Бушка име. Бушка дип мин председательдән сораган им, туйны председатель ясады. Мәйтәм, бушкадыр инде бу. Бу синең хезмәт хакың ди, майдан декабрьгә кадәр ди. Взаимоза счет булган инде бу. Әйе. Ага. Взаимоза счетка ясады ди. Мин миңа нәрсә? Безгә бит инде. Барбер ашлыкны сатып шуны эшлибез без. Ноя, кызыгын сөйлә, кызыгын. Ну, хәзер өйләнештек инде. Ну, ашадым, иптәш комиссар, диде. Рәхәтләнеп ашадым бу елны. Ну, китердем, гел ашап утырдым. Нәрсә чыгар, күршенекен дә ашадым. Ну, хәзер кайттык, боларның келәтләре бар икән. Келәткә урын җәйгәннәр. Мин инде битый малай, сразу чыгып келәткә беренче яттым. Эй, андагы рәхәтлекләрне күрсәгез, ятам келәттә. Анда теге Тараканнар шыбыр-шыбыр йөриләр. Чикерткәләр чикерт-чикерт-чикерт сайрыйлар. Ул тычканнар шуыша. Шагыйрь мәллә бу? Прямо приятно аңа. Менә бит. Әй. Ятам, минем матурым килеп керде. Аһа. Ай, сөйләп бетерегез. Ну, мәйтәм, давай тизрәк ят инде. Әйе. Уф. Уй.

Баласын тапкан бар лаенданың, ди бу. Җегетләр, ә? Ну, шуннан соң инде иптәш комиссарым артыгын торып булмады, келәттән прямо комбайнга киттем дә, декабрьгә кадәр комбайнда җокладым. Да, да. Иптәш военкоматов! Комиссаров! Ә, комиссаров, бу носки жуганда бала тапкан, белисең.

Җыр сәламе тапшырсагыз ие, мөмкинме? Ни, ниндирәк җыр инде? Менә сезнең студиядә бар бит әле теге Арба кайта дигән җырчы. Арба кайта юк. Ну бар инде теге Филя белән Пугачеваның кызы. Ә, Арба кайта! Ә, Арба кайта, Арба кайта. Әйе, әйе, әйе, әйе. Менә шул Арба кайта башкаруында миңа Назари ты меня не буди дигән җыр тапшырсагыз. Ярар, ярар, бирербез. Рәхмәт. Рәхмәт, уңышлар инде быел уборка булып киләсе елга. Карчык Менә күпме рәхмәт, рәхмәт. өйләнергә. Менә Гыйлемхан Иосифович, чыннан да әйме, менә аның да трагедия инде үзенә күрә, синең бигрәк нык бит инде ул. Менә алар ничегрәк үлделәр соң инде ул хатыннар? Ну, әйткәнемчә, болай нормально җыгылып үлделәр. Ну, менә әйтик, беренчесе, беренчесе. Беренчесе ни, болайрак булды, иптәш комиссарым. Менә язылыштык та, теге шампан шәрабын шартлатып ачып җибәргән иек. Әйе.

Аһа, хәзер әни сөймә дамысын нәрсәгәдер инде. Чирәк тоттырып тегене сарайга чыгарып җибәрде сыер савырга дип. Аһа. Ну, бу чыккан да үгез астына кергән. Менә бит. Бу бутаган. Менә бит. Тегене үгез нормаль гына актарып аткан бакчага. Шунда күмдек. Аллаһ акбар, ансыз да. Менә урыны җәннәттә булсын. Җәннәт урыны бакча артында күмдек.

Бер ун минут саен туалетка җөрый. Ә, киткән ие шулай. Теге туалет ишеген түгел, теге запасной вахт ишеген ачкан да. Шшт, аста. Менә абзый. А, мин көтеп утырам шулай. Төшкәч, летчик әйтте, ул да шшт, аска төшеп китте. Менә. Болай, үзем рәхәтләнеп җал итеп кайттым бер ай.

Ага. Мафия. Мафия, әйе. Журнал төштеләр, кул куйдырдым миңа. Ага. Ну, мин риза дип кул куйдым шулай. Ага. Шампанны аттырдым, хәзер инде карыйм. Юк хатын. Мафия алып киткән хатынны. Мафия, хатын юк, мафия юк. Әйе, шунда үтергән юк. Все. Нишләттегез инде? Нишләттегез дип сразу шул ту- туйлап нитеп тормадык, шунда зияраткап барып күмдек. Урыслар да бәйрәм икән ул. Маржай мени? Маржа, янысы, әйе. Паминка булды. Әйе, бөтен аракын эчеп, шулай шунда. Җырлап биеп кайтты. Җырлап биеп автобуста кайтып киләбез. Мин утырам, ул җок. Менә бит. Ул вакыт бер шунда. Менә урны җәннәттә булсын. Җәннәт урны, шунда. Квартираны алганнар мени? А, алганнар шул. Мафиянеке булган ди, мафия. Аннары менә бишенчесе, ней, Сразу мунчага алып кереп киттем бишенчесен. Ага. Нитеп тормадым озак маташып. Ие, хәзер мунчага кердем дә шешенеп кенә җибәргән иптәш комиссаров. Җыгылды да үлде. Әстәгфирулла. Кыяфәтеңнән курыкты микән? Менә сорап өлгерә алмадым, нәрсәдән курыктың дип. Менә бит абзый дөньяда ниләр бар, менә бит. Бак шартына күмдек шунда. Менә бит, менә, эй Алла. Алтынчысы инде. Алтынчысына менә Бишесе ничек, ничек үлгән иде дип сөйләгән икән, өйгә дә кереп җитә алмады. Менә бит. Менә иптәш Комиссаров эшләр хәрәп бит. Бездә мөселманнарда җидедән уздырырга ярамый бит. Юк инде. Әйе. Менә соңгы шанс минем.

Татарныкы мондый гына. Аха, аха. А, миңа пилмән жаратам. Пилмән ашыйсың, име? Таза күренәсең, шул таза, таза. Менә шул. Ярар, Ходай инде җиденчесен исән-сау гына бирсен, юлә күрмәсен инде. А, шуңа күрә мөмкин булса, пожалуйста. Әйе, табарсың инде, табарсың, Ходай кушса. Менә абзый, Сез инде 55 ел матур гына яшәгәнсез, име? Аллага шөкер, Аллага шөкер. Былай бер дә шау-шу булмадымы? Юк, без бит зурга җибәрмәдек, иптәш военкоматов. Шулаймы? Алла сакласын, Алла сакласын, болар бик бозык кеше икән бит. Гомер буе шул бер этең белән тотасың, бер хатының белән торасың инде. Әйе, әйе, әйе. Бигрәк расходлы бит. Ә, шулай инде. Без зурга җибәрмәдек, Аллага шөкер. Без менә карчык белән Рәхәтләнеп яшәдек, әмма. Ике бала үстердек, игезәкләр. Игезәкмени? Ә, берсе Мамадышта, берсе Актанышта туды. Ә. Ничек алай килеп чыкты соң ул? Шулай, өйләнешкәч, бер атна торгач, хатын кайтып китте әбиләргә Актанышка. Килгәндә малай белән килде. Ә, бер атнада туган уже җыяп йөридер, я тәпи йөридер. Икенчесе Мамадышта туды дүрт айдан соң, Аллага шөкер. Үсеп җиттеләр инде, зурга җибәрмәде. Зурга җибәрмәде. Былай абыстай, былай шухыр-мухыр булмадымы соң 55 ел буе? Хәтер җук, хәтер. Хәтере җук бит. Нишләп? Хәтере җук. Менә шуның белән генә интекте. Өйләнешкәч хатын уклау белән сукты. Ә. Шуннан хәтер җугалды нишләп? Югыл ничегрәк менә тормышта миш- Сан- комачауладымы соң? Менә чыгарып җибәрәм, сөт белән ипи ал әле, дип, кибеткә, Әйе, картны. әйе. Бара да баса, чиратка. Чиратта миңа охшаган хатын күрсә, иярә дә кайтып китә. Ә-ә-ә. Менә, менә шуннан соң инде берәр өч көннән соң китереп куялар аны миңа. Ипи беләнме? Соң инде ипи белән, но ипи каткан була. Ә-ә-ә. Менә бит, менә, менә, менә. Аннан соң шул хәтер шуктанмы инде. Һи-и-и, төнлә уянып китә дә, Ирина! Ирина! дип акыра. Нинди Ирина инде ул, абзый? Хәтерләмим инде, хәтерләмим. Ә, теге Маринаны әйтәсеңме? Марин! Ирина инде, Ирина! Хәтерләмим. Ә, мин әйтәйин ул, иптәш Комиссаров. Нинди? Әй, бер җылда булды инде, бик. Казанга киткән, чыгып китте, сумкалар күтәреп. Мин гаражга Запорожецны ремонтларга киттем. Ырҗаңа Запорожецым бар, 65 нче елгы. Шуның астында ятам инде мин, гел ватыла да. Шунда рәтләп ятканда, хәзер кыска итәкле нәрсәләр күп бит. Әйе. Килеп кергән Пятничева нет дедушка ди миңа әйтә. Ә аракы сорыймыни? Ә, аракы сорый. Сейчас будет дидем дә, кертеп яткырдым по Запорожецка да. Башта берәр уй туды инде? Ну, булгандыр инде, яшь чагы ул вакытта. Аракыга кайтып киттем, бикләп өстеннән гаражны. Кайтсам моңа билет булмаган өйдә утыра. Ара кылап килә алмадым, онытканым да инде. Братна гаражда жатты Ирина. Менә. Машинаны тураклап бетергән. Әйе, бөтен банкаларны ватып. Шуннан истә калган инде. Менә бит. Ну, шушының өчен үч алдым. Нишләттегез? Эй. Ике ай чәемә эч җибәрә торган дару салдым. Алты ай бүлнистә ятты, инфекционныйда. Яратам ди мине. Больниста ятканда яраталар инде алар. Көн саен мин генә җөрдем бит. Аннан соң өйгә чыккач, Моның теш чистарта торган щуткасы белән унитаз җугам. Теш тими ул? Ә-ә, тешләр үземнеке ул, агач кер, ә, тиде. Басты килеште, ахыры. Болай бер дә көнләшмәдегезме бер-берегездән? Юк, зурга җибәрмәде. Әй. Юк, менә әбидән бер дә шикләнмәдең мин, бер ничек тә. Ну, булды буга инде. Шәһәр төзелгәндә булды ахыры. Ничегрәк инде ул? Без тегендә поселокта вагонда тордык. Ага. Бәләкәй генә вагон инде, икәү генә. Шуннан малай бер урысны керттеләр, командированный. Кунып, кунып чыгарга председатель кушты, сельсоветники. Шикләндерә инде хатынны. Кырыйга салдым, үзем уртага, урысны монда, анда бүтән урын юк бит. Әйе. Уянып китсәм төнлә, хатын белән кети-мети килеп яталар. Теге урысны төртеп төшердем дә инде моның чәченә җабырттым, нишләп мин әйтәм, әллә нинди ирләргә болай позволяешь мин әйтәм. Әйе. Бу әйтә, карт ди, бер дә позволять итмәс идем дә, урысча белмим бит ди.

Апаңнар шикләнә тек урыс килмим икән дип. Эй, үскәнем, менә мунча керүләре читен булды. Нишләп алай, нишләп? Соң бит оныта. Керәбез, җуынабыз, әйме. Минем арканы ышкый да чыгып китә. Аннан соң керә дә, Әйдә, карчык, аркаңны ышкыйм әле, ди. Әйбәт бит. Соң, әйбәт дип, бер тапкыр ышкыса, Ә ничә, Әйе бит. ничә тапкыр керәдер ие? Бишәр тапкыр кереп ашкан ышкый. Күрдеңме? Хәтер Эре җур. аның уңа, ул хәтле ышкуга арка ничек чыдасын? Менә бу. Ярый мунчаласы йомшак. А. Былай гел эштән чыгарасыймы? Ы-ы. Мунчаласы җымышак булган ди менә. А, а, а, а, а. Лесхоздан алам инде. Ы-ы. Каян алыйм инде мунча? Ай, ай, ай, ай. Хәтере булмады. Кара әле, иптәш К- Военкоматов. Ау. Теге холодильник бирәбез дидең бит. Бирәләр, бирә. Урлап тойдык фирмасы әзерләп куйган ананда. Акча Бирәләр. телевизор да бирәбез. Бирәбез, Миңа бирәбез. видеомагнитофон диделәр. Бирерләр, бирерләр, әйе. Кара әле. Күп сөйләшеп утырсагыз, артыгызга да бирерләр. Бар, бар, бар, бар, Ник бетте, бар. юкмыни безгә? Ник монда Каян утырабыз? килсен, Ах, каян ятсыз килсен? я. Бар, бар, Юкны бар, монда бар, дөрес бар, бирәләр. бар, бар, бар, бар, кайтыгыз.